Jekk il-Bibbja hija frott ta' komunità li temmen u hija indirizzata lill-komunità li temmen, ifisser li l-aqwa post fejn jiena nisma' l-kelma t'Alla huwa dejjem il-komunità. U dan għaliex il-Bibbja hija frott tal-komunità indirizzata lill-komunità li temmen. Allura l-aqwa post fejn jiena nisma' l-kelma t'Alla hija fi ħdan il-komunità u bl-aqwa mod meta l-komunità li temmen qed tfaħħar lil Alla li jitemmen fih. U allura fil-liturġija, waqt il-liturġija tista' tkun il-quddiesa tal-Ewkaristija tista' tkun it-talb tal-brevjar tal-liturġija tas-sigħat, tista' tkun grupp li qiegħed jitlob, il-metodu tal-Lectio Divina u ħafna modi oħra kif aħna nitolbu, nirriflettu, nisimgħu il-Kelma ta' Alla. Allura l-aqwa mod fejn nisma' l-Kelma t'Alla huwa fi ħdan il-komunità miġbura f'isem Ġesù Kristu tfaħħar lil Alla li hija temmen fih u li madwaru hija miġbura. Issa, Qegħdin ngħidu tisma' l-Kelma t'Alla u r-raġuni hija mhux taqra jew inkella tara l-Kelma t'Alla. Qegħdin ngħidu tisma' għar-raġuni li, proprjament, il-Kelma t'Alla għandha titħabbar, mhux tinqara, titħabbar. Il-letturi, pereżempju, waqt il-quddiesa mhux jaqraw il-Kelma t'Alla għandhom, imma jħabbru l-Kelma t'Alla. U r-raġuni hija li l-Kelma t'Alla, l-Bibbja, hija, speċjalment meta qiegħda tinstema' fil-liturġija, hija Kelma ħajja U kelma li tagħti l-ħajja hija stess. Allura proprjament meta aħna qegħdin f'waqt il-liturġija nisimgħu l-kelma t'Alla tiġi mħabbra lilna, għandna nisimgħuha mhux naqrawha għax inkella nnaqqsulha mill-qawwa tagħha li hija kelma ħajja mħabbra lilna. Għax fil-liturġija mbagħad, speċjalment fil-quddiesa, fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, il-kelma t'Alla nnifisha ssir it-tweġiba ta' min qiegħed jismagħha. Pereżempju, fil-quddiesa għandna s-Salm Responsorjali, wara l-ewwel qari, is-Salm Responsorjali. Dak huwa, dak il-vers li aħna nirrepetu, Dak huwa r-risposta tagħna, t-tweġiba tagħna għall-Kelma ta' Alla li qiegħda tindirizzana. L-istess Kelma imbagħad issir l-istqarrija tagħna speċjalment nhar ta' Ħadd meta aħna bil-wieqfa nistqarru flimkien il-fidi tagħna, il-Kredu. Mela l-Kelma ta' Alla issa se ssir l-istqarrija tal-fidi tagħna. Il-Kelma t'Alla wkoll fil-quddiesa b'mod speċjali ssir proprju t-talba tagħna u dan nagħmluh fit-talba tal-ġemgħa, dik li nsejħulha t-talba tal-fidili. Iktar minn hekk, pass ieħor, il-Kelma t'Alla mbagħad issir l-offerta u anke l-għotja, l-offerta min-naħa tagħna, u l-għotja li jagħtina lura Alla tal-Kelma t'Alla li ssir laħam fuq l-artal, issir il-ġisem u d-demm imqaddes ta' Ġesù, u Alla jerġa' jagħtihulna lura biex nirċevuh fit-Tqarbin. Mela allura l-Kelma t'Alla f'dan il-każ f'waqt il-liturġija, speċjalment fil-quddiesa, hija Kelma tassew ħajja, li ssir il-persuna ta' Ġesù Kristu u tingħata lilna bħala d-don, l-għotja, ir-rigal mingħand Alla nnifsu. Fil-fatt, fin-nofs tal-quddiesa, bejn il-liturġija tal-Kelma wara, per eżempju, wara t-talbiet tal-fidili, u qabel l-offertorju stess, is-saċerdot jagħmel ġest li ħafna drabi ma narawhx u ħafna drabi lanqas isir, Fuq l-artal ikun hemm maktur żgħir li jissejjaħ il-korporal. Proprjament, il-saċerdot, qabel jagħmel l-offerti, qabel jipprepara l-offerti biex imbagħad jikkonsagrahom f'isimna, jiftaħ dak il-maktur forma ta' salib, jinfetaħ propja ment b'forma ta' salib. U dan għaliex, kif jgħid Ġes kif jgħidu d-dixxipli ta' Għemmaws, meta jagħrfu lil Ġesù fil-qsim tal-ħobż, jgħidu ma kinitx qalbna taħraq meta hu kien qiegħed jiftħilna l-Iskrittura, mela hemmhekk dak il-ġest li s-saċerdot jiftaħ il-korporal, dak il-maktur, qabel l-offerti, ikun qisu qiegħed jagħmel pont bejn Ġesù jfisser lid-dixxipli tiegħu li aħna aħna, jiftħilhom il-kelma tiegħu, u għalhekk aħna fl-Evanġelju nqumu bilwieqfa, issa se jiftaħ lilu nnifsu fl-offerti fil-konsagrazzjoni u fit-tqarbin, se jiftaħ lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib u jingħata lilna. Allura dak il-ġest qiegħed ikun pont bejn il-Kelma t'Alla li tinfetaħ għalina minnu stess imqajjem mill-mewt għal hu stess jiftaħ lilu nnifsu fuq l-artal biex jingħata għalina. L-artal huwa ċ-ċelebrazzjoni tas-salib,